Kamufambiro kamave kuitaka amaitaku ah, mhedzisiro tichaparadzana oh.
Wow, let's go mdara. Iko kamushandiro kamave kuitaka baba vataku kumagumo tichaparadzana oh. Ndokubata nemavoko azere nerudo wondiruma zvigunwe naya maitaku we
Welcome back to my YouTube channel. So yeah, as we are on a journey to discover new talents, people who are making it yeah, in the entertainment industry. So today ndina mkoma wangu. Zviri sei mkoma? Muri sei komdara? Ah, inini ndakasimba.
I'm happy ndikufara nema works amuri kuita ende muri kuda kunakidza vanhu kwete zvekutamba. Yakanaka mota ndo slogan. Hadzi yakanaka mota guys. Saka mkoma zita ndiani? Zita ndinoitwa Mike Caston Chiringa. Wow, that's great. So vanhu vari kuda kunzwa kuti munoita nezvei mukoma? All right.
Isusu tiri vanhu vaya vaya we, we noise. Tinoimba. Okay. Eh, tinoita musambo wesungura. Wow.
So today ndina Mike Caston, right? You yeah, said Mike. Mike Caston Chiringa.
wow thats great so vanoimba saka mukoma toda kuti vanhu vambonzowo zvamunazvo out there but ndoziva kuti kana iri nyaya dzesungura munenge muchida magitari nechii zviri pamuri but tongoti mukonzwisa vanhu kana kafreestyle maize mm. nekuti vanhu vanzwe kuti kana vakuda kuzokutsvagai vanoona kuti toenda here tonotsvaga mukoma okay yeah. e, chekutanga e, ndichaita masongs atoda kudonhedza maviri papapa itwo songs okay. zatoda kudonhedza mai manje dzinopisa idzodzo Zvoda kuti munhu anga akateya chi nzeve. Yekutanga ndevanhu vematricks nematactics. It's eh, ndimudhara namoms. Handiti? Yeah. But then baba ataku namai taku vari kufungirana fungirana. Eh, hapana ari kunyatsa kuona kuti umwe ari kufamba sei. Yekutanga yacho inonzi kamufambiro kamave kuitaka amaitaku ah, mhedzisiro tichaparadzana oh.
wow, let's go iko kamushandiro kamave kuitaga baba vataku kumagumo tichaparadzana oh. ndokubata nemavoko azere nerudo Wondiruma zvigunwe naya maita kuwe. Mawani.
Maitaku, maitaku, maitaku, where are you?
Ameno amina maitaku kuti vari kufambisa sei. Ana maitaku ngawaite zvinhu zvakanaka. Eh. Saka mukoma makatanga rini jeni yenyu yemangoma? Uh, jeni yemusic ini nda ndana about 7 years. Muri mu jeni yemusic but ndaita eh, mamwe magenres asiri okay. sungura but now nekundazosanganawo nevamwe but aiwa guys ngatibatane pachinhu ichi takuita chinhu chinonzi eh, sungura kuti mune vamwe vaimbi here vamakamboimba navo kana kuti munongowanzobatira zvenyu muri mega ya zvaizvizvi kuti ndii ndine muimba wandakaita collabo naye mm. kana kuti akaita any project naye amwe taida kumbomaita kumashure uko asi akatadza kudi kuzobuda zvavo asi pari zvino chinhu chatiinacho ndicho icho chichi chikwata chinonzi orchestra pazvakavambwa e, chichitungamirwa namai caston chiringa tiripo pachitende chemakuwa zviri kubuda nepaserofoni so nekugona kwenyu kune vamwe vanenge vachiti mudhara tiri kuda macolabs ka you see all those kind of things vada kuzobata nemi vanokuwanai sei uh, ipapo ndi kubatei muromo yeah. isu hatigoni toda kutodzidziswawo vanoda kutidzidzisawo vanoda kubatanawo nesu yes. ndinowanika pa 0719 991 968 iyo number unofona iri pawhatsapp iyo hatiite idzo dzekuwanda wanda asi 0719 991 968 ipapo ndopandobati okay ko pasocial media muri kuwanikwa here izvi zvatisati ane maplatforms edu since takamirira kuti maplatforms ari kugadzirwa asi takamirira kuti chinhu pachinobuda munhu ese anenge ane anenge ane pekutiwana tinenge ah. taapo tichangoramba tichikuziyisai nekufamba kwenguva thank you so much mukoma mike i am really liking the talent and i hope you guys are going to support mukoma mike nebasa ravo rese ravari kuita music mainzwa music inonaka vakupai freestyle pasina magitari inonaka what more magitari apo thank you so much next time